kĩongo kĩa mĩrongo ĩĩrĩ na inya, kamũhari ka mĩrongo ĩtatũ na mũgwanja nginya mĩrongo ĩna na inya. Injiri ya ũmũthĩ ĩratũririkania atĩ mĩthiĩre ya Ngai nĩ mĩbarĩrĩre na nĩ ĩkinyanagĩra wega mĩtũrĩre-inĩ itũ ya matukũ maya tũrĩ. Jesũ Kristũ araringithania ũũki wake na ihinda rĩa Nuhu, ti getha atũmakie no nĩ getha Atũracũrie maitho. Andũ hĩndĩ ya Nuhu nĩ maarĩaga na makanyua, makahika na makahikania. Maarongoragĩria maũndũ mao, magatuanĩria wega ũrĩa mũnene wa Ngai. Ndũmĩrĩri ĩno ti ya gũtũmakia nĩ ũndũ wa mũthenya ũrĩa mũnene wa cira, no nĩ ya gũtũma twĩthugunde, tũikare twĩ camu, tũtuĩke a gũthikĩrĩria na kũrũmĩrĩra mũgambo wa Ngai maũndũ-inĩ maitũ, na injiri Ĩratwĩta tũikarage na ngoro ciĩhingũrĩire Ngai, ũrĩa ũkaga to mahinda ma mũico no nginya maũndũ-inĩ maitũ ma o mũthenya. Ndũmĩrĩri ĩno ĩronania ũthaka wa ihinda rĩrĩ rĩa rĩũkĩro, nĩ tondũ rĩũkĩro to rĩharĩrĩria tu rĩa Christmas, nĩ ũthomithia wa ngoro kũraihĩrĩria thĩ ĩno ĩna maũndũ maingĩ na thĩ ĩno ĩrateng'era kũrĩa gũtagĩrĩire. Rĩũkĩro rĩratũria tũhorere, tũthikĩrĩrie na tũhoyage kuona ndariri cia Ngai i hakuhĩ na ithuĩ ta ũtorania ũrĩa ũratongoria gũcenjia kwa mahinda. Rĩũkĩro rĩrĩ rĩratũthomithia gũtambũraga ndariri ya wendo wa Ngai ũrĩa ũrĩ thĩiniĩ witũ ta na kũheana, kuohanĩra, kũhera, na kwerũhia wĩtĩkia witũ. Mũcumaa wa papũ kiumia kĩa mbere kĩa rĩũkĩro ũratũririkania atĩ gweterera gũtũheaga mwĩhoko, gũkerũhia ũkristiano witũ, na ũgatũhe kĩo gĩa kũmatha na gweterera wega wa Ngai. Gatagatĩ karĩo kĩro tũrona njata ya mwĩhoko ĩgĩcangarara, na nĩ kĩonereria kĩa Ngai no arandĩka rũgano rwitũ. Yesu Kristo nĩ agoka rĩngĩ, ti gũka gũtuĩra no nĩ gũka gũkinyanĩria wetereri witũ wa thayũ na kũhonia ngoro citũ. Harĩ wetereri witũ wa kwerũhio, mwĩhoko ũtũririkanagia na ũgatũkindĩrithia atĩ Ona rĩrĩa ũtũro witũ watumana Ngai e njĩra. Tũgĩakia mũcumaa wa rĩũkĩro makĩria mũcumaa wa mwĩhoko ũmũthĩ, tũranĩrĩra atĩ gũtirĩ ũtukũ mũnene na gũtirĩ ngoro hehenjeku Ngai atangĩingĩra. Injiri ya ũmũthĩ ĩrenda tũikare twĩ camu, haha tũrendwo tũikare na gĩkeno kĩa wetereri, tũkĩmenyaga Yesu Kristo okaga ta ũmũthĩ. Christmas, ihinda rĩa mũthia na rwendo rũtahotagwo. Okorwo nĩ wakenio nĩ ndũmĩrĩri ĩrĩa ĩrĩ thĩiniĩ wa video ĩno, reke video ĩno ĩtuĩke ya gũ trend, reke ĩtuĩke ya gũkinyĩra family members na arata aku. Reke mũgambo wa Ngai ũtuĩke wa kũrathima ona andũ aingĩ mũno makĩria.